Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã ha ipyre poapyha pegua. Maitei temimbo'ekuéra, ko árape penemoirũ mbo'ehára José Oviedo. Ñañemoarandukuaa mamo ñaimeha guive penemandu'áke pévare, mamo ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta oñondivepa jehaipy ñembosarái apopyrã reheve. Mba'étiko hína pévara'e jaikuaamíta hína ko'ag̃aitéma voi jaguereko mbo'epyrã. Jehaipy apopyrã. Ñembosarái apopyrã jehai. Ojehupytyséva. Omosarambi jehaipy ñembosarái apopyrã. Ohechakuaa jehaipy ñembosarái apopyrã. Oikũmby ohendúva jehaipy ñembosarái apo rehegua. Jehaipy apopyrã. Ñanemandu'áke pe jehaipy apopyrã he'ise hína pe ojejapo va'erã mba'éichapa ojejapo va'erã. Jaikuaami ko'ápe mba'érepa oñe'ẽ ñandéve. Ñane retãme jaguereko heta ñembosarái. Mba'éteko ñembosarái, ikatu hag̃uáicha javy'a ñande rapichakuéra ndive ha jahechakuaa péicha oĩ ko'ág̃a patinéta, patín katu oñembosarái hag̃ua mitã, oĩva kapi popo, Jaguereko péicha avei ikatu hag̃uáicha jasaraki pe pe vy'ápe hínava kapi popo rapykuégui. Ko árape jaikuaáta mba'épa ñaikotevẽ ha mba'éichapa ñaha'ã va'erã tuka'ẽ. Peẽiko peha'ãva'erã tuka'ẽ. Ymango pévante la oñemboharái va'ekue la mitã. Ha péicha jaguereko pe tapicha mba'eichaitépa ñama'ami itavangare mba'épa oiko peve. Tuka'e kañy he'i ñandéve, tuka'e kañy avei ñembosarái oikóva hína mitã apytépe oikómiva yma ore ore michĩmbárõ guare. Heta péva roñemorohuga miakue avei la tuka'e kañy. Jahecha ko'ápe tapicha oñemoĩ ombo'ãpe hesa ha ikatu hag̃uáicha hapichakuéra upe aja okañy hína. Jahechakuaáta mba'eichaitépa pe aña ñembosarái ñañemboharai va'erã. Jehaipy apopyrã ohechauka ñandéve mba'éichapa jajapo peteĩ mba'e, taha'e tembi'u apo, tembipuru, tembipuru jepuru térã katu ñembosarái. Jehaipy apopyrãme jahechakuaáta ko'ág̃a Tuka'e Kañy ñembosarái. Jahecháta mba'e mba'épa ñaikotevẽ he'i ñandéve ko'ápe ava kuéra oha'ã va'erã. Péva pe tapicha oĩ va'erã ñane ndive ikatukuaa hag̃ua che ñañembosarái porã. He'i ñandéve péicha, mokõi, mbohapy térã. Jaguereko va'erã po tapicha ikatu hag̃uáicha oha'ã ñanendive. Ikatu hína hetave, ikatu hetave, peteĩ añónte ndaikatúi oñembosarái. Ñaikotevẽ avei tenda moõpa oñembosarái va'erã ikatu ogapýpe, korapýpe, mbo'ehaópe, Ñanandy'iha rupi avei ikatu hína, péro ndaha'éi chéne ka'aguiháre. Jahechakuaa va'erã avei mba'éichapa péa oñeha'ã va'erã. Péa hína rrégla de juégo, peteĩ tapicha oñemoĩva omo'ãha pe hesa ha oñepyrũ oipapa mokõipa peve. Pe pehe'i ñandéve mokõipa peve ikatu hetave avei hína ñaimehetáramo oñeme'ẽ hag̃uáicha ikatu hag̃uáicha okañy porã tapicha. Upe aja iñirũnguéra okañymba he'i ñandéve okañýma va'erã, ojesareko moõ gotyo opa okañy hikuái ha oñepyrũ oheka chupekuéra. Peichahágui oúrõ peteĩ ikañyhápe opo opoko peichahágui pe hendaguépe ogana, ha upéicha osẽmba meve umi okañýva ha opyta ambue opa opaite peve pe ñembosarái. Ñembosarái apopyrã jehai he'i ñandéve. Ñanemandu'áke pe apopyrã he'ise hína pe ojejapóva, ojejapo va'erã, jaguereko va'erã péicha. Mba'épa ojeipurúta, ñaikotevẽ tapicha, moõpa. Mba'eichahápepa hína péva pe tenda jaguerekómanteva'erã ikatu hag̃uáicha ñañembosarái porã oñondivekuéra jahechave temikotevẽ ha ikatu jajapo aravo térã araka'e. Itépa hína péva ojejapóta avei ñande ñamohendava'erã aravo térã aravo'i. Jaguereko tiempo de juego. Jahechakuaa umi ñembosarái apopyrã apytépe mba'eichaitéparã jaguereko péicha. Heramanteva'erã la ñane ñembosarái, ajépa ñamboherava'erã péa jaikuaava'erã upe guive mba'emba'épa ñaikotevẽ térã katu máva mávandipa ñañembosaráita. Péa hína pe Ñañemboaty hag̃ua ikatu ko'ag̃uáicha ñañembosarái. Ajépa avei jajapo va'erã rrégla de juégo? Mba'eichaitépa jajapo va'erã ikatu hag̃ua ñañembosarái oñondivepa ha ndajaiko vai va'erã avei pe ñañembosarái jave oñondive? Jehecha jey, Mba'eichaitépa, mba'épa opyta peẽme pene akãme hína ko ñembosarái apopyrã rehegua? He'i ñandéve péicha. Emoĩ je hẽ, he'i ñandéve. Térã ne nahániri ramo. Oime ramo japu hína emoĩ rã chupe nahániri, ne. Jaguereko péicha. Ikatu jajapo tuka'ẽ kañy mbo'ehaópe, ha'ékuri peẽme ikatu hague jajapo mbo'ehaópe, ñande rógape, ikatu haguéicha avei jajapo. Okara óra korapýpe. San Juan, árapepa jajapo ñembosarái pe avei pe jaheháicha chupe tuka'ẽ kañy? Ha jahechami avei he'i ñandéve pe mbohapyhápe, Jahuga hag̃ua tuka'ẽ kañy ñaikotevẽ piko vakapi popo reheve? Nahániri, pe arana ñaikotevẽi vakapi popo reheve. Jahechamína mba'eichaitépa osẽ ñandéve ñane rembiapo. Peteĩhápe he'i haguéicha ñandéve ikatúpa jajapo mbo'ehaópe? Héẽ, ikatu jajapo. Mokõihápe he'i ñandéve ikatúpa jajahugo ñañembosarái San Juan jave? Ikatu avei. Ha pe ipahakue ogua jahechami mba'épa osẽ ñandéve. Vaka pipopo repekue ñaikotevẽ? Nahániri, pearã nañaikotevẽi peteĩ vaka pipopo jahuga hag̃ua tuka'ẽ kañy. Péicha og̃uahẽ hu'ãme ñane rembiapo, ñanemandu'ami jey mba'épa jajapo ra'e. Ko arapýpe mba'érepa ñañemoarandu. He'i ñandéve jehaipy apopyrã ñembosarái apo rehegua, peva'erã mba'e tiko ra'e jajapo va'erã. Ñaikotevẽ ñambohéra va'erã pe tembiapo rã o ñañembosarái hag̃ua, jaguereko ko'ápe tuka'e kañy, ja'ékuri mba'e mba'épa ñaikotevẽ, ajépa. Avei, mba'eichaitépa ojehu'ãva'erã péa ñande ja'e chupe rrégla de juégo ja'ékuri? Ajépa penemandu'áke péa hérava'erã ñane ñembosarái ha mba'e mba'épa ñaikotevẽ ha pe rrégla de juégo. Péa iñimportánte pe rrégla de juégo ani jaiko vai peichahágui oñondivekuéra. Ñanemandu'áke ñañembosaráiramo javy'a hag̃ua hína upéva oñondivekuéra. Néi,